Okay, Odongo. Let's hope nigga would be very sober. Inge gima nitimo last time. Nitimo makosa, no? Aye! Koro kata kata koro kata kachako penji mosa dira ngana ngomene mitiwiri kama chacha. Moro wachula. To ng'e niya, as much as wadhi wuoyo, ng'e ni pod Mr. Kede nigi kese kodi e court ma maybe imany lawyer maber. Guy Shwali! Eh, no, koro buogi nade? To ng'e niya, nigoye, nimiye damage, okaw ni P3, koro nyako nyako kaw ni case. Huh? Makosa ni kanyi. Makosa kama nitiere kata kusewuo makosa kata ka nitie idhi ng'e mbele. Neno, idhi ng'e makosa no mbele. Olinga penyi. Ano kan lawyer, ano kan judge, makosa no idhi ng'e mbele. Koro ka ji odhi e court, just make sure ni in evidence moromo. kama kama ni winje wach yasin gima nokoso ni edhi eleza mbele kuchochoni akoni weche awinjo ge mabuoga to ka weche awinjo ingeni imbe inga very fun ka weche awinjo au comes wach wach winja winja ma ok ok ineno eh Ni unyo na eh, timi nade? Una kwa ni simo kalo yanyo. Tuka kalo yanyo, yeri ni wati ni kalo yanyo. Ongi ngamo kalo yanyo, kila ngato nyaka wuo. Lakini koro ka inwe cha wije, ka inwe cha wije midil godo. Ivi jitetea nango mbele kachacha. Katina mawuyi ngato chwado mali. Koro, nicha, nicha gima nudhawa maduong' aparo ne en nyithindo. Oko kanyero, aneno kobiro gi nyithindo ariyo ma, ma, ma nyiri. Koro akeni akeni magem akeni magem ni dwaro. Apenyo nyathina ma wuoyi piweyo gi ng'ama. Ah ah no an wek penja an kama weyo nyathini ma wuoyi ok ang'eyo. Ang'o ma ni kaka nyithindo mosemii giendi tidhi bed gi kwe. Dela nyathina ma wuoyi no. Ne jama ing'e ni nyaka bed ni ero koko. Ang'o min so obsessed gi nyathi ma wuoyi? Kwani nyithindo ng'e nyathi ang'o ma ni kama magie to ma wuoyi no yudo kelni bang'e. Ing'eni wuoyie siro sawa kata ka en siro kata ka en ang'ogo eko dong e, adeno bede en nyathini la nyathina dala mondo ng'e anyuolane koro anyuolago eko anyuolago konye ang'o sani dong obvious obro ng'egi at the end of the day olinga penyi ipenja ang'o man an an an emiya maswali mang'eny an ka an ka mar, mar reconcile koro Koro idano kel ni nyithindo gi te. Ibro ibro gibro survive now. Ne kaka in iwuon kata chiemo tami ne haki chalo. Gimomiyo adhero we kawuono anyiso. Yaani in nyaka gi excuse mar dhero. In nyaka gi excuse mar dhero. Okay, nyithindo mikasi godo mang'eny gini. Idhi keto gi kanye? Idhi onge kata dala. Idhi timo nang'o? Ang'amo ni we nyithindo to rit ni arita idhi timo nao kionge kata mana dala ionge kata kuma idake loso pesa odong' adak maber sawa kineno ka koro in ineno ka ok inyal winjowa manyiso ni ibiro kawo jogi idhi kendi bas kagan kuno yo odongo ng'ama tera ikaga an kikibed ng'ateri gi kagan dong' in gi ji in gosiepe In gosiepe oteri idhi om nyathino kendi. Nikech kucho ting'e ni kucho tonge walo, ine chwadi marach kuchocho. Kawuona koni simba kalo buogo. Tonda walo. Inenriga ni tek sana. Hmm? Inenriga ni msimba sana. Okay. Koro So far, kata ka koro weyni dhi, er jomage ma jomage ma dhi kowi, ng'ano kini menyalo dhigo malich. Anotieno an godo. Ng'ano achiel no kende. Anyala an godo. To koro To koro yani iting'e iting'e odhi timo ang'o kuno? Me me yani tije maduong' kuno dhi bedo nang'o? Ang'o miting'o nyaka mzigo?